السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے طبیعت ہے ٹھیک ہے میں خالد بھٹی سارے جو میرا یوٹیوب چینل بھٹی لوگ سات سو چھیاسی پیارے دوستو امید ہے کہ تسا ٹھیک ہو سو اللہ پاک دا خوش رکھے پیارے دوستو عامر لیاقت دی ویڈیو وائرل تھی گئی ہے عامر لیاقت دی ویڈیو وائرل کیوں تھی ہے انہاں کیا معاملہ ہے این بارے دے وچ مولانا صاحب کول اج پوچھ دے ہیں سوالات تے انہاں نال کرے نے سے ملاقات انہاں دی مہربانی ایک دفعہ دوبارہ سا کو موقع دیتے نے سہی تے ملن دا تے انہاں کولوں ہݨ پچھدے ہاں اسی سوال۔ جی پیارے دوستو جیویں جو تہاکوں پتہ ہے اساں مولانا صاحب کول آ چکے ہیں تے انہاں کولوں ہݨ پچھدے ہاں اسی سوال۔ السلام علیکم سئیں۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کیا حال ہیں سئیں جناب طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ بددعائیں ٹھیک ہے سر۔ مولانا صاحب ساکوں ایہ ݙسو کہ طلاق دی اصل وجہ کیا ہے سئیں؟

اچھا چلو چیلے دی وجہ جیڑھی ہے او تاں سئیں تساں بعد وچ کجھ سوال پچھوں۔ جی مولانا صاحب ساکوں سئیں اے ڈساؤ کہ جیڑھا جیڑھا نکاح دے ویلے لکھیا ہویا ہے کیا او ملسی دانیہ شاہ کوں یا کینا ملسی؟ اسی گالھ ہے دانیہ شاہ کوں ملنا نی چاہیدا کیونکہ چوڈاں کروڑ روپے جو لکھ ڈتے نے اوندے وچ چوڈاں کروڑ وچ او بیچارہ ترے چار مہینے رکھے سی او ایہہ تاں نہ اوندی حیثیت ہے کہ روزانہ اٹھ لکھ دے حساب نال رہندا ہووے اے نی تھی سکدا او نی ملنا چاہیدا تہاکوں بیاک سوال پچھو میڈے کنوں۔ اچھا سئیں بیا سوال ہے کہ عامر لیاقت دی ویڈیو وائرل جیڑھی تھئی ہے اوندا کیا معاملہ ہے؟ عامر لیاقت جیڑھا نا سب توں پہلے گالھ ہے عمران خاں بندہ یتیم اونجھاں بد دعاواں زور تے لکھدن اوں آکھے جیڑھا میکوں چھڑے سی اوکوں رناں اچ چھوڑ ویسن ٹھیک ہے نا سب توں سٹارٹنگ پہلے بد قسمتی نال عامر لیاقت توں تھی گیا اوندی رن ہی ٹیم بھج گیا ٹھیک ہے نا تے سب توں پہلی وجہ تاں او ہے کہ عمران خان دی اوکوں بد دعا لگی ڈوجھی گالھ اوندی جیڑھی ویڈیو وائرل تھئے نا میکوں لگدے اوندی رن کیتی کھڑی ہے۔ ٻیا پچھو۔ اچھا مولانا صاحب ساکوں ہݨ سئیں اے ݙسو کہ تہاݙے چیلے دی ہئیں ٹائم کیا حالت اے؟ او کیڑھی حالت دے وچ اے؟ میں سݨے کہ چیلا ٻہوں چیلے دی حالت خراب اے تے جݙݨ دا اے معاملہ بݨے ہنڄݨ دا ٻہوں اوندی حالت خراب اے۔ اوندے معاملے ساکوں ڈیٹیل نال ساکوں ݙساؤ۔ جی گال ہے جو بلا مو بڑی جانا گال ہے جو سارے چیلے تے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے بس وہ شودا ودے تیا ہوں میرے کو لگدا گتا شاید چوندا ہوتے روڑی دے پے تیا تے معاملات اصل بہت زیادہ خراب ہیں اور ریوڑیاں بھی تباہ تھی گن جڑا گندے کو دیتے ہیں بھی چلو ٹھیک ہوندا کیس شیس لڑ گن سی تے ریوڑیاں تباہ تھی گن تے اچھا ایک منٹ ہاں صاحب مولانا صاحب ایلے سو مولانا صاحب مولانا صاحب ایلے سو کہ جڑا تسا آ دے پیا وے بھی پانچ ٹرک شاہ محمود قریشی کنیں جانا منگوائی کھڑے انہیں دے معاملے ساکوں ڈساؤ او کیا۔ او شاہ محمود کوں آکھیا سے او ای مرشد تھیا۔ گال ایں تھئی اے کہ او پنج ٹرک دا آنجے جیڑھے ہاوے وچ او ڈو ڈو ڈبے ہاوے ہر ٹرک اچ۔ اچھا مولانا صاحب ساکوں سئیں اے ڈساؤ کہ عامر لیاقت دے بارے تہاڈے کول اے پچھنا چاہنے اوندی ویڈیو جیڑھی اے سو پر سینٹ بالکل ٹھیک اے یا ویسے فیک اے اے ساکوں ڈساؤ۔ سئیں گالھ اے کہ سیلیبرٹیاں جیڑھے لوک ہوندن نا اوہی وی وائرل تھیندے رہندن تے باقی جیڑھی ویڈیو ہوے نا تساں خود وی اچھی طرح جانڑدے اوندی جسم مطابقت دے مطابق او اوہو نی لگدا ٹھیک ہے نا لیکن تھی سکدے کہ سچی وی تھی سکدی ہے لیکن اے عامر لیاقت خود ہی ڈس سکدے کہ واقعی نئیں اوندو سب توں وڈا عاشق میں اپݨے چیلے کوں آکھساں ویسی دانیہ شاہ کنیں پچھسی کہ اوکوں ݙیکھے واقعی اوہے۔ اچھا میں اساکوں اے ݙسو کہ تہاݙے چیلے دے کوئی رقیب وغیرہ وی ہین یا کین ای؟ اوہے ہوئے ہوئے کیا سوال کیتے میݙا چیلا عشق اچ مبتلا اے تے اوندے رقیب ودھ ڳئن ٹھیک اے نا اوندے رقیب اوندے عشق ݙٹے وے جوس مک ڳئے ایویں سمجھو اوندے عشق عشق ایویں ایویں مک ڳئے وے اوندے عشق ایویں لڑھ ڳئے وے اچھا آخری سوال سی مولانا صاحب تہاڈے کول پوچھدے ہیں کہ تہاڈا اج چیلا صاحب نظر کیوں نہیں آیا او کیا وجہ ہے اج تہاڈے نال ہے کیا نہ وجہ کیا ہے۔ او سی تہاکوں ڈسیا تہاکوں ڈسیا دے سے کہ ساڈا چیلا عشق اچ مبتلا ہے لڑد منہ اچ وڑے نہیں تے او روڑیاں دے پے تھیا روڑیاں دے پے تھیا عشق اچ مبتلا ہے لڑد پے ایون لیول پے تھیا بس مر گئے فوت شدہ ہے لیکن پیا جیندا ہے فوت شدہ۔